Näçe düşdi? Eý bilemok äkelip berdiler o. Näçelik? Birneki bisillik. Birlik çip bolýar. Eý aýdymam bolýar. Durany? Eee, men bu görýän aýdym dary. Rahman gel oýnalyň. Gelsene dost. Ýogo. Ne maňa seredýän? Öýtseň hem bolýan dost. Ey dost bagşyla o bilmändir no sazyň gidişi bilen. Ey dost.

Aý dur agul. Hani? Gynan masan aý hilag etdi. Bir zady bolar o. Aman dişdir. Sahana gider otura. Beýdip bara gynan görme şunu. Bizi bolu täzesi bolar. Dost bara. Menem bilmedim aga şu zatlar o. Menem bilmetmedim aga. Sazyň ugruna gitdi bu zatlar-la, gynanmasana dost şu zatlar üçin. Men nesip bolsa saňa doglan günüňe indiki ýyl nesip bolsa täzesini alyp beräýerin. Hawa dost, gynan oturma. Jaň gelýär-ä ýaran. Saňa jaň gelýär. Jogap beräýme oglanlar. Häzir jogap men saňa bererin.

Ony görseňiz, oýun ýadyňyza düşmeýär. Ikinjiňiz sandyraberer edil-le. Nätdiň-aý? Hawa dost, arada çokaýam görüp dur şaýly gelne. Goýsan-aý. Hawa dost, e, ol şakyr-şakyr edip janyňy alyp gelýär diýýär-ow. E, onda sagmajy öýe baryp baralyň. E, eýýäm gelipmi size? An bor-da, ana dost, dawaý, saglygyňyz. Bolýar dost, dawaý. Gurtulsa. Goýrakdan ýöre aýda Rahman, goýrakdan ýöre. Näme dost gorkýaň baý? Gorkuma o men senden gorkýan birden ýitip giderim diýip. Ýitip. Goýrakdan ýöre goýrak. Sen hem öňe ýan geýdik baý. O dost. Ey meň hem öýüm, meň hem öýüm daşda däl. Ulut gaýdaý bunu. Baý bax dost, soň men kimi ugratmaly? Ýolama garaňky. Meni meni ugradaýar ýene ýüzüňe. Baý, soň näme etjek? Aý borda, bar onda. Borda, saglygyň samany.

Näme etmän dost? Bol et. Bol et sen et bol. Bol et bol etsene. Wah, gurla diýsen. Näme näme näme näme. Bol ya sen edani. Oynak laptu. Oynak elis sen aga men sakma şunu. Bravo ora deyin dost. Dört barmaň iki giden jügde berýän. Siz bu nimin bunun jügde düzün in at sen aç. Ay ha oynak mada açayda ikisini arın. Dur ha ne ne şey dip saklayan kızı. Yine şu

Öý beýtmeli lella merdana arkany agyrtdyň indi öýde ýatmaly borunda le. Elime döwdüň da. Elim döwdüň diýip açylmasaň men näme edeyim. Hany indi açmany öwretdim. Da sen baran ýeriň gap şana go. Da gözüňi aç. Gözüňi aç. Aýda gör aýella. Açamaň o. Gözüme görünmäň seni. Essalawmaleýkim mähriban tomaşaçylar. Waleýkim essalam. Saňa diýe maňa odursana. Düşüniz ýaly mähriban tomaşaçylar biz şuma söw berkarar söwda diýjäs berkinde dogrudanmy? Ajrym ajrym. Hawa, ondan soň biz häzir nesip edende sizi berkarar bilen giňişleýin tanşdyrjak bolýar. Hawa. Ýörüň. Ýörüň onuň içine ýör ýör. Mähriban tomaşaçylar, ine görşüňiz ýaly biz berkarar söwda diýjäs berkinde içinde tanyş ýokdur. Bäri tüweleme gowy, diýjäň maňa tüýs laýyk gelen bir uly doganmyň owudan. Ine bäri mähriban adamlar.

Öýe gaýdyp barýas, awtobusa garaşýas welin, ine, dürli oýunlara gatnaşyp, söwda edip, aksiýada priz, Arielka utupdyk. Ine, üç sany barsak, ýüwür oturarys-da. Self taýaw mallar awtobusda. Indi indi täze self alaýmasak? Self diýen o Ariel sodalara gitdi o. Ey şular göz astyna alaýmaly la. Awtobusdan düşdük, paketler galypdyr. Ariel soda self hem. Ay görün gaydaly. Ötür. Näme etdi?

E men ýene bir halk aýdymy aýtsam, aýdymçy bormy? Ey, ey, ay bolaram bir zat etsen bana ay yönü. Hem o dost göwnüň geçen akmy? Men hem şunça ayda öyle. Bol, koy. Men hem şun böyle bil aydı sar dost. Aydar ne diyorsun? Aydar ne hem aytman. Ola şun bir. Men saklayın seni ayt. Bol. Ay yönü kıyınır o dost bunu aytma o. Kalk aydın. Ay bol ya bol. Hüngördü hüngördü. Doğru mu? Bol ya an bol sen.

Alo, tiz kömek mi? Derrew gelmeli bärde hassaba. Golum basym.

Eýdip-beýdip gaýdarys. Suw alalyň-ow. Haý, üýşüreliň-de şaýly suwlary-laý. Bol, jüwleň ser bol. Be, mende-dem bar-ow, göräýin-ä ýene. Ber, bersene-ow. Ylaýyk bir mant näme? Buz ýatyjak limonad. Aňryň ganyna low, ysy galdy-ow, dost.

Kime kel kelle ona taýdan? Ýuwaý, kimiň kellesine geldi awşy? Eý, ol kime kelli magazynyň? Eý, ilki kimiň kellesine geldi şu? Kel men akeldim, men çeýin. Eý, garaşa şuny goýaýyn. Ew, al beri. Basam bolup otyrdyňmy? Men çeýin ilki bomy? Ata men çeýin. Eý, al beri. Sakla rahma şuny. Eý, eý, ilki men kelleme kelle sol. Gelende de men gidip akeldim ha onu bäri. Eý, men başda pul çöpledim. Ýol kireýler ow.

Äýýun ilki men şol başda çem bolsam, mundan suw gutarmazdy. Sen men läliň da birinji sen özüň muňa. Men o muňa sakga diýip bermän muň akmakdygyny näbileýin ondan men çöregdim aga. Birinji men içmeldim da şony. Oýa sen içmeli ow ilki men içmeldim.

Ow, sen beýdimi o, men wagtynda bilýäm, näl gaty güýçli leppädim o top. Hany bolýa depip görkezde. Depip görkezeýin. Ow, depip görkez. Bak başyny. Boldy, hä garaş, garaş, garaş. Näme etdik bolýa ýok. Dost, men şu bulgur bar, şu taýda goýjak hä. Seňem depýäniň çyn bolsa, hany şol stakany aýyrany. Bolýa, meselem ony. Bolany.

Eý ýaran sen kösemem oturmasana eý guşlaň geleslerem ýok how. Aý dostjan beýdime gyşytdyraw janawerçiler kösenýändir bular iýmläli. Eý. Ap ap ap. Aw. Oho Ýakup. Aa pany. Eý näme edip ýörsüň o bärde. Dostjan guşjagazlar.

Aý dos bir adamlyk diýerämlo. Aý çygartda ikimiz bir adamyň ýerini tutmaýasa. Aý goýsana seň özüň üç adam bara how. Gidäýinow. Dos men özüm bara gowsy iki özüm gideýin. Deňziň gyrasynda dynç alaýyn. I see trees of green, red roses too.

Ýutdum. Hany? Awaza. Hey hey. Çatdy. Ýurtdany. Hiç gidip aga men gidýändim. Ýara nira? Awaza dol. Aýda sen gidip bolan bolaýmasa. Yara näil gowmy ýagdaýlar? Näil bor edýän? He, uýda awadan nätdiňä gidýäňmi? Gidersiňmi? He, näme boldy? Bolanok diýdiler-ä, o ýyrtyk-ýyrtyk ýöränok diýdiler. Gül ýaly on gün awaza-ow, sen göz öňüňe getir-ow. Beh. Ýakupdan boldy bar-da. Hany ol? Ýakupmy? Hawa. E, e,

Aý Howsmat tudana taýyp ýykylypdyryn. Şondan onsoň ýa Howsatlaryň ýa Howsmat tudanany görüp näme ýadyma düşdi. Näme? Çak hak tudan iýedige. Ha. Şo ýadyma düşdi-ow. Ondan ýene kim ýadyma düşdi? Kim? Özüň gowy bilýänsiň-le ýöne. Ýadyňa sal.

Tudan edýäň muny sen. Ejeň sorap ýör-ä seni. Ejemmi? Ejem soran ol. Aý alat etmesene, ejeň ýene bizi bir sagatda men hawa tutmaýa. Näme üçin? Iýtje başlandyr mat, hä Serim, iýtje başlady mat. Ýör, Tudan gel. Ýakup. Hä. Tudan asyja ýa dost? Serim. Hawa. Mundan soň hem içiň geçirip diýýäňmi? Ýakup jan. Dost. Hä. Bilýäňmi men Udyk Jemal jan kime meňzedýän? Heý, men saňa şoň adyny tutma diýmedimmi? Aýyt, aýdaýyla indi men. Kime meňzedýäň? Men Ugydyk Jemal jany Aýşbara meňzedýän. Püh! Onda senem Şahruhan diýäýdä. Aý hawa-la, Şahruhan kemimiz ýok. Ýöne Ugydyk Jemal jan bilen ikimiziň aramyza böwet bolýan biri bar. Gapyň many sen. Hä? Rus, olam men bolýan-da, hä? He, tüýs üstünden bardyň-da, dostum. He, bärkel. E, Ýakup jan, oýnetme. Agaç üstüdir. Şakadyr. Çatyrdap gaçyberer. Püh, bärkel. Ýo, Ýakup jan, hakyky zady boýun alarlar, dogry dämi? Men Uzuk Jemal jany gowy görýän. Menden gowy kime berjek şony? Eý, men seni halamok. Seň mordaňy ýigrenýän.

Indi? Indi lentany-da zat goýaňok. Näme sorap ýörýäň-aý indi ondan? Nädip ýaşap ýörsüň? Aý-ho gezip ýörün-ä. Eý, hä, imosyzam bir ýaşap bolmaz. Eý, sen-ä saptem bolduň-aý. Şuň üçin-ä sakladyňm-aý meni? Eý, men howlukman şu öýi barman ejem çagyryp dur-ow, seň imoýyň adyňa düşýär-ow. Ýör otur. Eý, ejem diýen-de ýadyňdan düşdi. Hawa. Eý, maňa-da aýdyp goýberdi. Şony görseň göni öýe tarap ugrat diýdi. Onuň, onnoň oklawlyja garaşyp durandyr. Eý, indi näüýe, barmasamykamay? Ýok-ow, bar, oýun etdim. Bolýar-a, ýöre diýme, bar. Sag dur şeýle, Ýakup jan, görüşeris, bolýamy? Dawaý! Jalaý oglan, mün maşyna! Dogan, maňa diýýäňmi? Ow-we, saňa diýýän. Aý dogan sen ýaňyşam bolaýmasyn men jalaý oglan a däl men men jalaý däl. Mün maşyna ýaram. Öý uzuk jemal senmi aýdy. Men şol. Öý uzuk jemal gaýrat et günüme goýaý o güni men o. Men arkaýyn ýaşaýyn men howluk beje gitdim. Mün maşyna. Jalaý oglan. Jalaý oglan. Uzuk jemal gaýrat et goýberme men öýe barmaly. Ýok, bu gün meň doglan günüm. Onnoň? Bu gün men seni goýberjekgän. Ulagy nirden alyp ýörsüň? Öýdäkiler sowgat etdi. Gaýrat et, goýberme uzukjama. Näme bolsa-da edeýin. Sowgadyňy ber-de gidiber. Hawa. Nämäň sowgady?

Garaşýan. Bolýa ýene meň sürprizim bar. Sen ýüzüň ogurly ola çen sana gözüň ýumda. Ondan bakaý bäri. Bolanda. Bar. 2 3. Waý çydamok on. Ýaran. Ýaran. Ýaran gel bäri. Ýaran. Aýagym. Sataşdym öýdýän. Dogry, günä meň özümde. Kiçikä ölüp ýatyrdym da-how. Aý, kiçikä ogdanjykdy daraý. Men näle ullansa munnalak boljagyn. Sen özüň gowy bilýäň-ä. Men kime gürrüň berýän? Sen düşünmeýäň. Düşünmeýäň. Men özümde kelle ýog-ow. Bilýäňmi şony? Kemal, gaýrat et. Alýo. How, kim alsaň gowumy? How, how, how, how. How, näme bolýar how? Näme aglaýaň-aý? Näme boldy how? Aýdyber. Öýüň ýanynda. Nirä diýýän? Bolýa barýan. Barýan barýan ho, eýgilikmi, gowuçylykmy? Bol bardym. Ýetdim nä ýetdim ho. Bi. Kima? Näme boldy ho? Näme oldu? Yaman gitdi. Eýgilikmi? Yaran. Näme oldu ho? Kima jan ho? Ağlamasana koy. Aýt kim göwnüňe degsin? Kim göwnüňe degsin? Men saňa bir zat aýtmaly. Näme aýtmaly? Bilýän, saňa agram deger bolýan menden gaty görme. Näme ol howlukçy mazan? Aýtsana näme boldy? Ýaran. Ha? Men öýdäkiler saňa bermeýäle. Ýa slobode. Slowna pizza w nebesa. Aýt. Bolýar-aý, Uzukçam aja. Aglamasyna-how, bir zady bolar. Diýmek, öýdäkileriň diýýän bolsa, bilip diýýändir. Diýmek, men saňa mynasyp däldirin. Öýdäkileriň bilýändir şony. Näme? Gowa, gowa Uzukjamal. Seni almasamam, başga birini alaryn. Gowa. Näme? Sen indi şeýdip menden aňsatlyk bilen ýüz dönderjek bolýaňmy? Sen meň üçin göreşjek dälmi? Aý, ýok-aý. Näme göreş? Men özüm gaýtam köpden bäri nädip bir gatnaşyk kesip borka, näme bahana tap borka diýip gördüm. Gaýtam maňa bahana gowy boldy. Onda sen meni söýüňok keniňde, ha? Haý, özüm meni. Bizde söýgi näme işlesin o? Soşunyň, bar, bar, alym, alym, bar sen özü ýoluň bilen, menem öz ýolum bilen.

Boldy. Indi seňki gutardy. Unup Jemal, a biz şu oglan bilen gyz urşanda gyzyň bir zaý edäýmesi barda. Hä, näme, näme? Aý, şunça diýmesek bolman diýdiräýdiň, özüňden biläýmedik-ä ýok. Ejemjanyň ýüzügini ber-ä, beräý men äkitip bereýin-ä. Sende ynsap bir barmy? Nädip diliň barýa diýmäne. Ýow-aý, muň diýýän zadyny. Ynsap, seň özüň dowam diýsene. Aslynda men bu ýüzügi bejertmäne berdim-laý, ejem jan begensin diýip. Wah, sen şol gün meň öňümden çykmadyk bolsaň, men ejem jandan taýak iýmezdim. O-o, Rahman jan, nähili, gowumy dost? Gowy, Hudaýa şükür, gowmy özüň? Hudaýa şükür, gowy, gowy, gowy. Nätdi, daýy, nätdi? Nätdi, nätdi? Daş etdi. Rahman diýensoň bilýäň-ä özüň. Han, göreli, göreli. Nä, ýalpyldap çyka durandyr. O-o-o!

Ol elin görkez. Görkez. Yaran, bu ýüzük maňa mi? Waý, barsyn bulaşdyraýdym eýdýän. Maňa sen garaşylmadyk sowgat etjek bolduň gerek. Ay yok. Sana dakylgan arkaly. Garaz, şeýleräk boldy-da Uzukjemal, senem menden gaty görme. Sende ynsap bir bamy? Nädip diliň barýa diýmäne? Ýo, ýüzüňi ber, gitjek men.

Sag bol. Gitdim men. Aman dyndymaý. Öý, oglanlar. Düşünjeliň o. Düşünjeliň o, gaýrat ediň. Ana öňüne atgal çiste ene. Ömürme. Haçan içip durun men? Uýuk temar ene men söýüp içipsiň. Kim diýä? Haçan? Gaýrat bahym näme ýar o injik. Sen ne bizi boş duruýdyň ha? Yo yo, gowluň et sana ha. Öňki ýaly uzuk jemal ýokdur. Uzuk jemal.

Ýaşamany beren agow arkaýyn howwalaý dos alma jaňy nirä barsaň çyk daý jowşuň bilen daý. Dos gowsy alaýynmy almaýmy. Neý diýenimi etseňä alma how dos şu kowşulaý. Oňarsaň gowy sen yrdyn ädik alsanaý dos. Aý ýo dos men ädim şonda da şu kowşy aljak. Näme etseň şony et. Aljak dos şu kowşy. Kim käbir. Iň gowy dostuň. Ýakup senmi. Ýok. Onda kim käbir. Döwledem ä ýanymda. Bara ýene biri. Aý ýo başga men gowy dostum ýok. Ha yaran sen mi? Geç otura. Ne işleýäňiz biz iki bolup? Aýa şu maç gelip böyle olsun. Sen näçe astym alaň o? Aýa dost görmändim. Görmediň ha? Yok görmändim. Bura işleýäňiz biz ýemin size. Ay yok. Ay bolýa men näme üçin geldim bilýäňizmi? Ne şey? Bugün näli gün? Ne öyle? Bilen yok. Bu gün Ýakubyň doglan güni bilseňiz. Goýsana. Hawa. Habar ýokdur da. Ha bolmadam. Şoň üçin häzir biz näme edýäs? Näme edýäs? Üç şol bazara barýas. Ondan uçuk-uçuk alýas. Ondan gowjak. Dort, kinek, sinek. Gow ýüklenýäs. Gowjak. Hawa, gürleme sen atmaz. Bärden barýas, ondan Ýakup menä gürleşýän plany bar diýen, i bärden arkasyna üç ol barýas duýdarsyz. Sürbi gidýär. Üç ol paýan diş baş. Dogry gün gutly bolsun. Kaý gel gel gel. Kaý şular ýalar. Ýekeje dostumyz bar. Begendireýin oglan. Begendirä. Gitdik onda. Gitdik dost. Sen eliň aýyr. Eliň aýyr sen. Sen goýaý.

Iki biziň aramyzda onuň nädip söýgi bolsun ol sen ynamaçylyk edýäň. Men sen nädip allaýyn, hä? Ol çagyran ol men mamam boldy. Bol bol bol bol. Ýara! Men gitmelilä men mamam çagyrýar. Bozukşyma jaň eder bolýamy? Dynma ýa mundan naý. Bolýa ýöre. Tordam alyp Ýakubyň ýanyna baraly. Onu sen ýalbarma maňa. Hiç kim indi sen maňa Hülýat meni ýaralama Kalbymy paralama Unut seni barmama Näme bolýar-ow? Söýgi däl asly. Sen dostuň nämedigini bilýäňmi? Söýgä düşüner ýaly, hä? Ha sen söýgi diýip dostlaryňy unutdyňmy? Bol basym-ow, baraly. Alo. Hoca. Awa barjak ýarym saatda nakyl wada ediber. Awala ýar ýaran bilen görşeýin. Onsoň Rahman bilen döwlet alyp barjak. Ýok, ýok ýaran aýtjak gel. Ýok, ha Pepsi bilen urutk goýberjekler ýoldan bellämok diýjek. Ýadyňa düşenokmy geçen ýyl tasoýumyz odalypdy. Bolýa, boraja bardym häzir.

Biz bilemzokdygam seň doglan günüňi, biz şu taga äkelenem ýaranyň özi, doglan günüň gutly Ally. Aý, hiç how bu zatlar. Al sen sowgatlaň ur al. Uzat şo torty uzat. Düýdem ekende, düýdemde. Eh, bar alyp geliň ey ony. Agşam goýup dolan bilmeläli. Ha, o gelermi kä dost? Ýörer alak gaýdalan.

Siz hiçli how! Näme boldy saňa? Kime garaşýaň sen? Menmi? Hawa. Men bir gyza aşyk boldum. Näme näme gaýtala? Eý men söýdüm diýä, üýtgeşik zat diýämi? Heh. Söýmek bir gowy zat. Heý, aşyk bolan bolsaň beýdip oturmaň näme? Aga meň tanamok ahow. Ýöne şu taýda şu jaýa girip gidenini gördüm ine şu taýda ýaşaýan. Indem tä çykýança garaşyp otyryn. Çykansoň tanyşsak jan dostum. Heý, tanyşmak üçin şondan aňsat zat barmy? Hä, näme etmeli? Aýnasynyň öňüne geçýäň. Hawa. Agzyňy açyp aýnasyna seredip güzürdediberýäň. A bolaýaş soň bilen. E, o näme bolman-aý?

Ýa kupbalar edýäňmi? Ýok. Men-ä seniň şu pikiriňi gollamok. Sen ýene bir zadyň üstünden barýaň. Aý dost, men onda söýdim däl, söýgim üçin kömek ediň obrap bolarlaý. Bolar dostum. Bä. Aý owarra. Gitdikmi oglanlar? Hawa. Ýok.

Aýtdym-a men bolanok diýip. Men gowy oglandyr. Gowy gitdikmi? Ýa ýogsa-da adyny bir bilýäňmi o gyzyň? Adyny? Hawa. Gowy ýaňy eşitdim. Kim ady? Ady Leýla. E, kak ras dostum, şoňa laýyk aýdymam bar-da Leýla diýip. Gowy daşyn. Gitdikmi onda? Gitdik. Ýör. Ine haw ine ine ine. Hany, hany. Ine şu domda şu plöýde ýaşaýan ine ine şu taýda. Hany haýsynda? Ine haw ine şu ikinji etaşda. ikinji etaşmy? Haw haw haw. Be, başladyk bolna. Haw haw haw. Bu neýin näme? Aýdym aýtdyrmak üçin kolonka. Şu hä? Hawa, Ey bolya bol, bol başlaly. Wah Leyla can. tapdym dostum, tapdym. Tapdyňmy? Goýbereýinmi?

Nätdiň muny? Aş etdim, etmelisini etdim. Gel başarsaň maňa deg. Gel başarsaň maňa deg. Aýam degerin, Düş aşak. näme degmä? Düş aşak, ýüzde ýüz dürleşelim. Garaz Ýa häzir. bu- Garaz, garaz, garaz. Ha, gördüňmi gidäýer men barsa. Gördüň mana gorkup gitdi menden. Ha? Ey yaram. Içim. Dayda ne etti sen dayda? Bile var etti. Düş. Men halyan okuruk. Men halyan. Men size söýgi görkezerin häzir. Murdu daýysa. Seki dor daýysa.

Tapdyňaý senä öz wagtyňy. Sununa sununa sunluna. Rahman dostum geldiňmi. Geldim aýyrsana how. Hany diýen gyz ýöräp gelýär daş taýda. Näme gyz how dos. Gyz ýöräp gelýär diýen how. Haý dostum sen gün urup dur öýdýän gyz gelmän how men gelýär men. Bak gün urarda how haçan garaşyp durşum men saňa näçde gel diýdim. Agşam dokuzda gel diýdim menem geldim agşam dokuzda.

işlän adam ýok. Şu taýda boldum laý. Geldiň we sagawan. Hawa geldim. Eý şu aňyrdan gelýän ol ulla kar gara nokat bolup durdyň laý. Soň özüň hem tüwele bindä dönüp gidipsiň laý. Yaman garalyp. Eşik eşik takypsyň dost. Eýgilik mi ya gözün gören okmy? Yok dost. Gözüm gowy gör ya. Hawa. Şu tozanlardan, hapalardan gormak üçin şu açkini dakylyp dur. Artlaşyk üçin dakylyp dur.

Onuň dost Baluda zady bar bildim, bu Şakurhan zady gör bildim ben. Dost gaýrat et, münäýella. Öýe baraly hemme zady gürrüň berjek dostlar. Münäýella. Bol bol münüp dur. Izemjan saňa diýdi. Alo. Gowy gowy Izemjan özüň gowmy? Rahmanjanam geldi owa. Salam aşa, Izemjan salam. Namaste, namaste.

Aşgabatdan Şowly arasynda gatnaýan on dördünji tiz ýörýän goşmaça ýolagçy otlusynyň ugramagyna bäş minut galandygyny bildirýäris. Sen maňa aeroport diýeňok, sen maňa wokzala bar diýdiň-ä. Eee, daň bilen sen wokzala bar diýdiň. Men aç, suwsuz, daň-dandan bäri garaşyp otyryn. Sen bärde oýnatgyň barmy? Näme, adam oýnajak bolýaňmy sen? Ýaran, boldy! Ýok, gürleme, gürleme! Sen tutaýsam boldy sen! Tutsam boldy sen, tutsam boldy! Aý, näme soňka? Ýanyp barýan-da! Sesimi eşdirenok, hä? Ine, ikimiziň tanşanymyza 19 ýyl bolýar. Wagt nähili çalt geçýär, şeýle däl. Dogry, men arasynda seň göwnüňe-de degdim. Ýöne senem meni geçirimlilik bilen bagyşladyň. Ine, geljekki täze ýylda-da ikimiz bileje, agzybirje, ylalaşyp, oňşukgünlik bilen ýaşarys. Men muňa ýürekden ynanýan. Dogry, bu durmuşda ikimiziň ajy günlemizem boldy, süýji günlemizem boldy. Ýöne biz ak ýürek bilen baş alyp çykdyk. Ähli kynçylyklary ýeňip geçdik. Sebäbi. Sen hemişe meň ýanymda, begenemde-de, gynanamda-da, aglamda-da, gülemde-de sen meň ýanymda. Men mundan gaty hoşal. Dünýe dursun, biz duralyň. Men ynanýan, geljekki 2019-njy ýylam bize bagt getirer. Täze ýylyň gutly bolsun! Meň myssajygym. Dur, pula, men hobi, men. Men şatdyrsın. Täzeýeli. Öz-özüm gutlaýmasam, başga gelip gutlaýanam ýok. Ýal, tamman aýna goýup özüň gutlap oturdyňmy? Hawa, näme etjek başga? Da, men gutlaýan aw täzeýeliň o. Täzeýeliň gutly bolsun, dost. Seňkem. Hawa, 2019 gowy ýyllaryň biri bolsun-da. Hawa. Näçe çagyrdyň-aý gyssap?

Nirä? Bazara arsa almana. Pejinem işlet. Reňkli şally ýolkamyz biziňi berip dur baba. Gülkidir şatlyk paýlap, hoş geldiň Aýaz baba. Arçamyzyň ýanyna, hoş geldiň Aýaz baba. Ow, agzyňyz ýumup diňlemeli. Gelýär, kim gelýär? Aýaz baba. Dur!

Tere najo teris. Nine, şeýdip açmaly muny. Eý, näme edýäň-ow, jan dostum? Eý, köçäň ortasynda utanaňokmy? Çaga ýalak bolup näme edip ýörsüň sen? Eý, seret-dä, dostjan, Firuzan konsert diýýär-ow, täze ýyla bagyşlap. Bilýäň-ä men aşygar-ow, durup bilemok aga görsem. A şonda-da beýdip ýörsüň, gelşiksiz bolýar-da. Eý, dost, konsert diýýä-dä. Ýör, konsert bolmaz, mün maşyna. Eý, bolýar-aý, dost. Gidäýeli o konserde. Täze ýyly da Firuza da. Ýok o konsert. Näme bolýar aý size? Aý Döwletjan dost. Diýsene ýaku. Seret Firuzan konsert täze ýyla bagyşlap. Gidäýeli näre o. Aý ýok goý dost. Amalia bolsa ýör diýerdim welin. Eý siz näle oglanlar beýtmäň o täze ýyl o bir gidäýeliňä gaýrat et. Ýaku näme edeli? Bolýa diýe. Aý bolýa han jaň edip göräý. Jaň et bol. Firuza. Firuza. Alýa salam medeniýet merkezimika hawa neme şu Frýuzan konserdi bar ekeni nememi bahasy näçe biledim näçe siz näme biosan konserdini gurnaýaňyzmy he on ýalam bir zat bormy iki sagatlyjak konsert üçin ýok gerek gel nesip etsin. Beý diýme, beý diýme! Ýör, min maşyna! Ýok, näme diýdi Ýakup? Bäş manat diýdi, iki saplyja konfet düşür. Arzan-a, dostum! Arzan! Bäş manat arzanmy? Hawa, bar bäş manat. Barmy? Barmy, mende ýok. Bul çykar. Bäş manat diýýäň, bir manatdan habar ber. Binamys! Sen gaty öwrenişdiň bize. Biziň şodymyzda ýaşamaga gaty öwrenişdiň sen. Barmy, bir manadym? Elli teňňäň barmy? Bäş manada konsert öýtýänçä, balaňy täzele, dynam. Şo bir balagynda gezip ýör. Bu balagym gowa, Ýakup jan. Ýyrtdymam-da balagyny ynanmaýan. Dynam, geýip ýör şonda-da ýyrtyklygyna geýip ýör. Näme? Asyl sen ýyrtdyň bu balagymy? Ýyrtdym, ýyrtdym! Waý sen! Durun, durun, durun, näme bolýar size? Sen ýetdinmi?

Gowymy? Das, das, şikarny, perfekt. Ey, oglanlar. Gowymy, näli? Gowymy da? Gelin gaýsa ama. Gowy, bu ne üýşüp beýgilikmi? Näme işe berdiň gaý? Das, biz kiçiräk kino aljak bolýar. Menä rejissýor apparatymyza döwledine. Menä-de ssenariýa, şedewrni ssenariýa. Ondan indi menden näme kömek? Das, baş gahrymanymyz ýok. Sen bolup ber-ä baş gahryman. Heý! Menden geçsene beýle. Ýykdyň aýony. Haýda. Menden artist bolmaýa ho. Men oňarmaýan. Onda hop başga adam gyt däl ho. Oglanlar bara diýmeli ekeniň. Men oňarasym ýok baý. Onda men size iki galp berdiňiz ha öýdemok. Billa ýylgyrym çakdy baý. Ýok dos. Operatorymyz. Aý. Bolýalaý dos. Men oňarmaýan baý. Dos. Sen bize gora brat bolmasa daýowra owadan senarýa gel. Tutdum. Gaýrat et dost, düşüp berä. Aý bolýa getir ssenariýaňy okaly. Ssenariýa okamak gerek däl dost. Ha. Jackson kinolaryny bilýän. Hawa. Brusin kinolaryny bilýän. Hawa. Etden son ýalak da dost. Ondan men näme etmeli? Saňa hiç zat etmek gerek däl. Hawa ondan. Ne terbiýe dur oglanma. Ondan. Şoňy sapak bermeli. Ýola salmaly şol oglany. Bä, şol akyllylar ýaly etmeli men oglany. Akyllylar ýaly etmeli dost şony. Eý men bir maňa bir o baňa sana aýdym aýtdy bir. Eýtdi men, Ony oňararmykam o men o? Dost, saňa hiç zat etmek gerekgäl. Duran ýeriň özüňki. Galan zady kaskadýoryň özi oňarýar. Hana kaskadýorymyzam bar. Kaskadýor, gel, gel. Ine, dost, şu kaskadýorymyz. Şuň hemme zady özi oňarýar. Seň duran ýeriň özüňki. Bah, şu kaskadýor-a? Hawa. Ay bulim bu dört gözün ha el degermegiň gerek gal şeyle serýän men hem bunu. Dost, şu dört gözün eden oyunna. Ba. Ne yaptın? Ay bol ya al Allah onu bol başla Allah. Alya alya. Hava. Kaç kızıyor. Sen bar taýlan gök. Gürmüyor. Gel muň ýüzüni lan arassalaşdyr. Dost, Ha. ýöne bir zat bar da. Ha ne ama? Biz bu kuly alýatsa, Ha ne yapayım? gizlinrak. Sebäbi diýseň, Hawa. size päs gelermez ýaly. Gow düşer ýaly, hakyky bolar ýaly. Ay dost sen yatıp al. Bu kül bal, çukura gir bal. Maňa tapa ýok. Nädip alsaň şeýdip al. Men basym goýberseň boldy. Boldy, dost. Hany, her kim taýynlygyny görkezip gidýär. Hemme zatlary taýynlaşdyryň. Aý, Rahman. Hä? Ony men isläp gürlemeli däl-ä, hä? Ýok. Aý, bol. Aý, sana ýykdy-aý ýöne, öläýdiň-aý ýöne. Bol, bol, bol. Bi, owadan-a men şony tutsam. Boldy-la, boldy-la, boldy, bol, bol, bol, aý, aý, gitsene. Barak serip geçsene ýeriňe, ýykdyň-aý ýöne. Ýara, kaskadýor, taýyn boluň, kadr näli kadr? Şikarly, perfekt, super. Bolenda. Kadr nomer 1, start! Başlady. Bolun aga, bolun aga. O näde o Feredo? Çany bilen urup dura bulo. Uran aga şol. Ursa da gorkma, pytraýan zada. Pytraýa ha? Täzeden al bol.

Oglanlar gyt däla bar diýäýsin. Ýetdiňä, ýetdiňä, ýokla bar toýdan. Aýyl-a senem. Be, şulara maňa päs geliberýär-o. Oýna bilem-ow şulardan men. Oglanlar, bäş min ara kesme. Be, men oňarmaýan-ow-da. Dor, bärde üýtgeşik zat gerekýä-how. Hakyky durmuşda özüň näli? Şonuň ýalak bolsana. Güýç-ä sen. Erkek-ä. Bersene bir bärsinden. Beh, özüň görkezmeli onda. Özüň görkezmeli dost. Bolly, men häzir bir şeýle bir özüm görkezerin. Şu alyp bilseň. Näme depýäň, dost, näme depýäň? Sylaň ýokmy? Depýän, sözüň barmy? Ýok, sözüm ýok. Ine şular ýaçyk boluberdi-ä dost. Alybereýinmi? Bar, bas knopkaňy.

Kino gerekmi size? Başladyk onda kino. Bolanokda. Sen meni çyndanam urduňmy? Ýok. Gaý sen. Bolly! Das! Das! Kadrli el kadr. Fantastik! Şedevr! Super! Bolly gül ýaly, kaskadýor, bolly gaýtdy. Herasso. Ýaran näme?